Karibu karibu mwachire ekanisa, mwasoire ekanisa bono mambia, ase ote- otegererete ense engima nabakwaniri, bono mambia totaete ko- gocha iga iga torakwane amo, Kenya bwairire, amang'ana akong'ire isiko aa, toche amo buna abagusii tokwane totware a real talk, ebinto biachenchire ebinto biachenchire isiko aa, totaete totebie abanto baminto ng'a ebinto on the ground ebinto bichenchete sana because rero ere Easter weekend tiga nsome ama- ama- amariko amachenu ntaete gochakera egetabu gia ekegusii igo mbwate chibuku isato eya ekegusii, eya egeswahili na eya egesongo. Bono ngochakera ekegusii ya, tosome korwa egetabu gia Hosea, Hosea namba echapter eke- chapter inye verse six, igo egoteba iga, igo egoteba abanto. baane nigo bagosirigwa ekiagera batari nokomanya, ekiagera aye kwangire komanya inche na inche ninkwange, Toba omokuani omokuani one, ekiagera kwangire koigwa. Ekero kwa- kwangire koigwa kwabe kwa tintageti obe omokuani one because totageti koigwa. Amachiko ane inche Nyasae oo boigo na inche ninyange abana bao. Okay, eki nekegusii kegoteba ng'aki, eh, ogote kwairwe amachiko kwangire koigwa. Tomenye gocha ase egeswaeri, egesongo nakio omanyete mokoigwa oburaisi, lakini tocha ase amariko ya egeswaeri bari mokoigwa egeswaeri. Hosea chapter four verse six, hakika watu wangu.

abanto abagusii, na abakwaniri mwensi ase mogotoka, amang'ana aya gasaregete, things on the ground ebinto bisaregete, oroche amatuko amange ngocha iga iga facebook nimbwate chinsa chinyinge, bono noo inde nyomba, ebinto bisaregete, ebinto bisaregete bobe bobe.

Bono iga inse nkobateebie, I have a friend of mine, omokamba, emiaka twamanyire nere emiaka emenge sana egisacha ekisacha toche amang'ana. Moka aye iga ak- e- gese egento eke giachagete agateba buna ira ng'ora taire ting'ora, moka aye iga abwate emeremo etato akominyoka korwa eyemo ominyoka gochia eyende. Ekero atebeti buna oborwaire obwachire ere tegoseti. ekero yaigete bono akorwa tamanyiri ng'a ng'ai arwete akanyorera oborwaire agacha kagocha konyora ng'a onyorire oborwaire kera egento giatenenire, ebimo biaye biatenenire, akairwa nyagitari, korwa tarehe mbili mpaka bono iga, omonto oria ne ventile omosubati oria ne ventileta are. Minto aba u see am telling you ira egento eke very seriously eh, abange baito we are not taking this thing serious, this thing is serious. People are dying we are we are telling you guys I came here earlier nkabatebi follow the news abanto bakure abanto bagendete gokwa oborwaire oyo is real omosacha oyo tayari i- mosacha oye iga ere iga atigete emeremo ekero amotebeti ng'a yaya keiyo emeremo omosubati oyo akarora ng'a yaya ng'a tiga arakore emeremo. Ng'a yaya tiga ndakore emeremo, nakwo ogokora emeremo bono omosubati oria emeremo ya chibesa eria are gokora ebori ng'a eyio are koira eh. Tochia ase ebinto bwango toto totagete gosaria chinsa, chaka kwebanga buna ng'aki ogokora incase gokorwara gose incase gogokwa. Abange baito Oranyore ntobwate chi will, abande baito oroche ntobwate plans, manya ng'a bono ndege nchiri chikoenda Kenya. Onye kobwate abaibori Kenya, eplan yao nere eri, kwamanyirie abaibori ng'a ebinto bia chenchiri babe prepared. Abaibori mbategererete egesa, egesa is doing a very good job, nabatebetie ng'a tegerera news.

Bwati instructions naende chaka go plan na if anything orarwara ng'aki otagete. In that planning bono twamanyire ng'a ntori koira abanto Kenya. Twamanyire ng'a bono ntori gochi goti ko- ko- ko- eh, ndege enche chigochi koira abanto Kenya. Nache ekina ng'a ng'ai ogotindekwa, chimbera nchire buna bono intwe tobwate chimbera iga iga, Ase ase naro ororo natebire ng'a intwe bono kende gesa koba aria noo chimbeera chiri noo togochi togore oborimo. Initially natagete ntinde kuga iga. Egento kere constant ne gento gekorokwa echange. Change ere neye ere ebinto bono ebinto bia changire. Abanto baria more Nairobi naigure ng'a mwatebiwe onye morikoira mebere yabo abanto bamino bwango bwango. nkoiruera ebekulang'ata. Iga iga New York bachete bakarema chimbera bagakora mass burial bakabeka abanto bonsi chimbera eyemo baga bagatindeka. Imagine obogima obwo bwaye rire igo you cannot change that. We are in reality. This is current situation things. Abanto abange they are not taking it serious. Haya, kwa planire buna ng'aki ogokora. Onye kobwate endagera, onye kobwate egento kende gionsi obwate nyomba, mwarorire ng'a oborwaire obo mbobwati monto obwate besa gose otabwati besa. Onye chibesa echi chiao chikogosuguma korwa nyomba, chichigokoira ochie gotaha yaya isiko, it is going to cost you your life. Borwaire obo mbobwati monto motaka gose monto tachiri.

Ebi nebinto twensi pi togo practice, inche oroche bono eye ne ewiki ya gatato nkaransete iga iga, naroche ng'a efaida teiyo ng'ende inche korigia oborwaire isiko na mama no are iga iga, you all know ng'a ninche mbwate mama, tingogenda inche omo omong'ina is eighty three eh, tiga kebe eki gekoba chibesa rende ng'a ingocha koira ngocha gochinyora eh, bono onye konye gotumia echinyanya ebitunguo e- e- e- e- ema amabere en- endagera eria konye ngosiakeri onye na amatoke ebinto biria konye ngokora.

cut your budget in half because crisis is coming naende manya nkware preparete gocha gotindekwa iga iga America, nkwa preparete otindekwe Mombasa, nkwa preparete otindekwe Kisumu, bono minto motakeire momanye rero iga ng'a ase ogokwera na ogotindekwa, tema gochora egetii kiao ng'a ng'ai otagete obekwe mh. Omosubati oyo bono ore nyagetari obekire ventilator. Omosubati oyo iga abwate emeremo etato. Abang'ina mbare baria nabeire ngokwanera for so long, abang'ina baria batigete abasacha Kenya bare igaa, bakominyokia emeremo. Abang'ina baria can you believe, can you believe ng'a abang'ina aba nemeremo bado bakominyokia chi nursing home from one nursing home to another, can you believe ng'a abang'ina aba mbegosetie abakenya ng'a oborwaire bwachire, naende oborwaire obo obwatogete ase chi nursing home nobore. Abang'ina. Onye kobwate emeremo konya etato, otare gokeyia omoremo oyomo, gose omong'ina, omong'ina onde bwensi oria noba abanto bare sixty five plus, oyio nomonto okinetie abana, abana betenenerete, chibesa echio okorigia ng'ai okoira, emeremo ebere etato, onye kwabwate chiprojects, you suspend the projects. Ngokwore otige chibesa echio, naende gogotiga chibesa echio because konya anyway otigete omosacha oo, omosacha oo anyuome. Abang'ina baria more America mokominyokia emeremo, slow down. Abanto baria mokoirera abana go baby sit chinyomba, onye konya gogo baby sit gogo baby siteriwu kore enurse, onye ingogo baby siteria abana gose kore edoctor onye kore an essential worker. Kora emipango orete abana babere na inche for the rest of the week you are going to work. Tiga koreta abana in and out of the home. Abang'ina aba bakobarendera abana nkobaita more mwensi bonsi pi na amarwaire aria mokorusia e nursing home, mokorusia nyagetari, tiga go drop na ogopikia abana every day. Rusia abana nyomba bapakere chisanduki baire buna eboarding school bono esukuru nchiyo ase omoreri omong'ina oria omogote onye enyomba eyio bagwancheire orete abana tiga abana iga aria for a whole week tiga kogenda in and out of the house ngoite ore omong'ina oria naende corona virus teri visible oche onyerere ng'a namagoko ere omong'ina oyo bono oroche ekero achete kogenda iga iga agocha gokwa konywa chire chigroup omo isato agoetanana orue oyemo, orue oyemo, orue oyemo ogende eyende. Iga abanto mbare ingo orochakarete oborwaire obo bono. It is real. So reduce your work load. Egento kende bwati chi amatangaso. Keep up with the news. Ekero abande batebeti buna beka chi mask, banto bande mobegeti mask. Mwatebiwu beka chi mask, beka emask. Walmart ya chiduka chiaikire chinde bono ekero okogenda ororo babekire esaini ng'a tobasa gosoa onye tobegeti mask. Onye bagotebirie ng'a social distancing, naroche abanto bande mo bagokora chiparty abande bako bakogenda echi chigroup echi twasoete chiogo chiogotenga, omo abanto bare nyomba bagotwara chiparty, borwaire obo mbori gopagusa ng'a ng'a ng'a nyarebe ng'a nyarebe. Onye mwatebirwe kora social distancing, please teba so kora social distancing. Ngokwore bwebori ng'a why didn't I listen? The Bible says nigo ogokwa for lack of knowledge. Aya bono goika omanyete toragere goika toyie amabere chaka korosia eshopping list. Rosia eshopping list ahead of time, beka ebinto biria otagete o- obeke inse elist eh, ekero aba- aba omonto ogochia koyia ebinto obwoyerie ebinto rimo obeke chiglove chiago eh, obeke chimask chiago eh, obeke whatever protective gear ogende okore shopping one time eh. Rika elist of the necessities, reduce your lifestyle ebe to the necessities

Because omosacha oyo gantebetie ng'a omoka aye atarabwatwe negento eke, iga amotebetie ng'a tobwate abana batato, twasomirie abana, abana ne chikole abana abana basomete aba engineer abana batato naende mbacheti konyora abanto bange, abana bange ba aba na abanto baiboretwe in the in the six i think early sixties eh, abana babo bakorete emeremo, ba babwate enyomba they are paying their own bills. Akamotebia, Buna ira ng'ora ng'a y'okoira chibesa, ng'a chibesa, ng'a naende chikanisa nchire ororo abanto bakare gochibaka onya gosupport, ng'a ng'a ogotomera nyarebe agotore nyarebe abasubati omanyete inwe na inwe mogotoma chisadaka, mogokora emeremo ng'a Nyasaye nari abaseseni. Nyasaye tab totebeti oende oite emeremo ochia gokwa emeremo eh. ng'a bono otaete gokobuna ehiiro ng'a naye gwa- gwa- gwaruete chibesa chinyinge, chibesa echi abang'ina aba mogokorera emeremo mobwate abachukuru, ng'ai mokoira chibesa echi? Nababoririe amatuko amange ng'a all this time more iga iga america mokorigia chibesa abande mogokora chi airport, abande ne chigo chigroup home, abande ne chi nursing home, chibesa echi mokorigia exactly ng'ai mogochiira? Now that oborwaire bwachire.

Chimbeera bono manya ng'a ng'ai ogotindekerwa ase abanto babo bagocha gokonyora. Inche naki twakwanete nomosani one togateba aria New Brunswick noyo chimbeera chiri nabo toragende ororo because chimbeera chiria abakenya bande mbare ororo. Bono torochi rende parapanda gekobo gekobuga onyore abakenya bande mbare ensemo because ase naro embeera gete iga iga tobwate Abakenya bande babekirwe tayari. Bono noo torigereretie ebinto biri konyetuga buna inche konyengotebi ng'a timbasa konyora ngotindekwa iga iga monto tatindeka iga iga. Bono ntebi nakure inche ng'a omope nino ng'a ogochete, endege yane mbwate ekong'ira mpaka Kenya echikong'ira bokambe echigontindeka ororo. There is nothing like that. Ng'aki nguru iga iga Westhampton inche nge Kenya, we must move with the change.

Rero nonya onde iga iga mambia okonyora nachire. So we are not going to live the way we usually live when we know that our life is about to end. Chibesa echi tokorigia ng'ai tokoira, amaremo aya kwabeire goko- goko- gokogora ng'ai okoira eh? Chibesa ogatigete achia account Kenya ng'aki ogocha gochikora? You are not going to get those things.

eh, aye egasi yao nokonya gochinchi chichano, okonya kobata iga ng'a kogokora kwabekire rinda, no! Alafu goko riria gwakorire kwarigereiri kwarigereiri after kwa- kwarorire ebinto, gwateba ng'a inchuo ngogocha iga iga gwachaka bono amang'ana aria otagete oburugere, ng'aki okoburugera aye you- you're not active, you're not healthy, we are going to lose you men. Naende iga iga Amerika narore ng'a abanto abamwamu bagoteba buna abanto abamwamu nabo barwarete abange, naende intwe tore chiminority. Why? Because we don't follow simple instructions. So, let us all come as as a ase abagusii, as a community. Let us take this thing seriously naigure in fact story yang'ika ere ng'a abanto bande bakwereire omanyete abanto mbare gotiga gokwa abanto mbagendererete gokwa abanto bande bakwereire omonto gakwereirwe you don't need to go visit the person things have changed you are going to die ng'a okorera mono mpaka you are going to go ng'a oende ochi korera igo okoenda okorera alafu ng'a ogocha gokorera if somebody has died they have died.

Bikei, it one one half a tomato, it half an onion, be economical, kaba omogoko, kaba omogoko bu- ase ebinto biria obwate, notwara chibesa ekaba omogoko, techigokobera e- omo- o- ekobetereria ogende eduka ochia konya kominyoka eduka notwara chibesa, the more oko- okoenda isiko the more you put yourself at risk.

Nyasae abasesenie, let us pray, natebete igoro ng'aki we need to start praying, okay, we need to start praying coz these things eh, are bad. Omonene Nyasae tata togwakera mbuya mono ase chinsa echi twachire gocha gaiga bono mambia omonene tokonyara konyora abanto baminto ense engima omonene kobua mono omonene abanto baito abagusii toroche abande batari kobwatia amachiko babeire bakoegwa Omonene. Togosaba Omonene onyare gotokonya toirane inse, tochake gochenjwa tobwate amachiko twaeirwe tochake koba compliant Omonene oito. Tonyare goesika tonyare kobwatia amachiko Omonene tonyare gotiga konya goetana na chinyomba chia abande ekero amarwaire agendererete iga iga toire oborwaire obo seriously. Omonene Nyasaye Tata togosaba onyare gotoigorera abanto bakurenire oyoka Omonene okoigwa chinamba kwasumi kwegena ng'a nobomaene Omonene. Abande ase eng'encho omonto obo atarakwa, mbegeneti ng'a oborwaire obo mbororo, rakini oborwaire obo mbororo, Omonene Nyasae Tata bakonye, banyare kororo ba- bamanye Omonene, baria bagokora emeremo ebere etato Omonene abande banyare gokei, banyare koira precautions Omonene. Onye kende nkere otogokwana getari goto gokogokia twasabire onyare gotwabera na gotorokia enchera ere endonge. Gochakera ere Omonene, togocha gocha twasaba chidakika ang'e isano iga na echi gose ikomi. Togoakera mbuya mono Omonene kwanyareire gotoa baria eriogi riogochaga iga na gogoakera mbuya mono, na gosaba Omonene erio oborwaire obo boete ara abanto bairane kawaida. Monene totari koinyora abanto baria bare nenchara, batabwati kende nonye bakoa abana babo Omonene. Monene ngocha tore rero chinsagete tonyare koba- koonia abanto ebinto bike bike, tonyore chibesa toragerie abana b'Omonene, because bono nonye mbarabwo, mbabwati ng'ina, mbabwati ise, intwe bagane- ba- ba tokonyora botambe oyokonyora obaa. Lakini Omonene nabo tokweriina gento geke tonyare koa abana baria endagera barie gento ekio gekogenda. Twasabire Omonene otwabere na gotorokia enchera ere endonge ase amabera a Kristo oyore Omotoori oito. Amen. Cheers guys.